Sayğılı dostlar, añlağanıñız kibi, biz yerlerimizni deñiştirdik, demek, törge keçeyik rubrikamız. Sayğılı dostlar, bugün studiyamızda ğayet istidatlı, aveskâr, er şeyge yetiştirgen dostlarımız qoşuldı. Aslan Emirsali ve Niyari Şevkiyeva, hoş keldiniz studiyamıza. Sağ oluñız.
Keyfleriñiz nasıl?
Pek güzel, sağ olunız.
Nyari hanım, böyle renkli-renkli kiyindiñiz. Demek, Arfe künü bayramğa yavaş-yavaş azırlanasız? Em de studiyamıznı yaraştırasız. Evet, sizge mahsus azırladım.
Menimcesine, eñ müim sebep, Balçoqraqqa kelgeniñiz içün bu qadar renklisiñiz. Ya da ayat boyu böyle?
Aslında, em öyle, em böyle, bilesiñiz. Doğru. Tırışamız. Asan bey, siz nasılsıñız? İşler nasıl kete? Pek güzel. Yaz sıcaq kelmeymi sizge? Pek sıcaq degilmi? Yoq, normal.
Normal. Ventilâtor kerekmi?
Konditsioner.
Planğa yahşı keldik. Böyle başta böyle edim, sıcaq sebebinden pek işte nesi olur, güzel oldı. Güzel, güzel, daima böyle olsun.
Alla bersin. İşte bugün. Biz, elbette, bir mevzu boyunca qonuşmağa istemeyik. Ne içün deseñiz, çünki eger de bu şahıslar aqqında qonuşmağa başlasaq, çoq aytmağa mümkün. Çoq mevzular. Meselâ, Niyare hanım aqqında ne bilesiñ, Arzu? Misal olaraq, Niyare hanım, Şarq filologiyasınıñ studenti, em de pek aveskâr, pek böyle bir atik insan. Daima çeşit, demek, Konkurslarda, proektlerde. Konkurslarda, proektlerde iştirak ete, meraqlana, demek, em de, yañlışmamam, mehendinen de oğraşa, demek, pek er taraflama istidatlı insan. Elinleriniz, demek, çeber, öyle mi? Elinizge sağlıq, maşallah. Sağ olun. Asan beyni ise añlatmasam da doğru olur. Demek, Asan bey, Qardaşlıq Şurasınıñ reisi ve öyle añlağanım kibi, siz gençlerge böyle gençlernen beraber Vatanımızğa faydalı olmağa tırışasız, öylemi? Evet. Ne yapasız?
Biz çeşit türlü maarifke bağlı proyektlerni yapamız. Bizim qırımtatar gençlerimizin medeniyetimizge, tilimizge diqqatını da ziyade celp etmek, bu ana tilimizni, medeniyetimizni populâr etmek içün em özara bir onı amel etemiz, em gençlere bir misal kösteremiz ve proyektler yapamız, meselâ, til kursları, farqlı diger şeyler. Yani şimdiki şaraitlerde qıyınmı? Şimdiki dep, yani bugün, keçken sene, üç sene evel. Keçken senege baqqanda, elbet, qıyınca ola, çünki, Er bir şey, küçük şey bile, yapmazdan evel on kere tüşüneceksiñ. Amma yapacaq olğan insan, endi niyetlengen insan çaresini tapar, men bilesem. Mına, proyektler aqqında ayttıñız, ya da tafsilâtlıca añlatsañız, nasıl proyektler? Mına, bizim soñki ve eñ meraqlı proyektlerden biri, Qave TV degen proyekt. Bu ne demek? Bu media kanal, qırımtatar medeniyetine bağlı media kanal. Demek internet değil.
Demek böyle tafsilâtlı añlatsanız biz pek memnün olurıq. Çünki böyle QAVE TV aqqında men ebet eşitken edim. Epimiz QAVE sevemiz. Ebet QAVE er kün sabalıq böyle başlana. Lâkin menimcesine siziñ mananızda QAVE birazçıq başqa mananı taşıy. Nasıl mananı aceba? Ebet, biz asılda şu proyektni yapmaq içün çoq tüşünmedik, çünki açıqtan-açıq belli, böyle proyekt kerek. Yani adetlerimizni, tarihımıznı, tilimizni añlatqan bir videorolikler yaşlarğa, halqımıza umumen, em de halqımıznıñ dostlarına. Pek kerek, pek kerekli bir şey. İşte onı meydana yapmaq içün bir toplandıq, keniz yapayıq dedik. Endi bir qaç rolik endi azırladıq, ondan soñ, hatırlaysıñmı? Ondan soñ endi isim, ad meselesi meydana keldi ve biz bayağı oğraştıq isimni baqqanda ve eñ begengen soylarından biri Gavi olğan. Onıñ içün biz onı. Öyle mi? Favorite.
Elbette ki, programımızda köstermege tırışırıq. Er bir sözniñ, er bir isimniñ öz manası bar edi, öz manası bar edi. A qaveniñ manası, işte, qaveniñ qoqusı Qırımğa bağlay. Bir adam Vedandan uzaqta olsa bile, o, şu qave qoqusınen, qave sesinen, qave sözüniñ sesinen Qırım'a qaytay. Öylemi? Aha, demek, böyle bir felsefeci bir mana. Evet, gayet kreativ menimcesine.
Qıymetli dostlar, men ise hatırlatam, elli beş on üç sıfır beş, ondan da ğayrı sıfır elli üç yüz altmış altı sıfır beş sıfır beş nomeralar bizim studiyamızda çalışa, siz de bizge qoşula bilesiñiz ve bizim acayip meraqlı musafirlerimizge sualler bere bilesiñiz. Ebet, lâkin bizim suallerimiz daa çoq. Niyare hanım, meselâ, añlağanım kibi, siz ekiniz yapmaysıñız bu işlerni. Kim yardımcı ola? Aslında mına esnas nasıl keçe? Komandañız barmı?
O, pek meraqlı keçe, çünki bir taraftan epimiz, Çeşit seviyelerde miz ve çeşit türlü insanlarmız, zanaatlarımız ve oğraşqan şeylerimiz de farqlı, bam-başqa. Ondan başqa, epimiz farqlıca bu taqım. İşbirlikni de añlaymız farqlıca. Şunıñ içün beraberlikte de ögrenemiz bu işke, bu işbirlikke. Aramızda em filologlar bar, em tarihçiler, em de başqa-başqa zanaatlarnen oğraşqan, meselâ, ressamlar da bar, videooperatorımız da bar. Ressamlar da bar?
Evet.
Aslında men başında bilmey edim. Bu insanlarnıñ arasında o qadar çoq faal degil de, bir istidatlı, çoq taraflama istidatlı insanlar bar aramızda. Ve kün-künden biri-birimizniñ yañı taraflarını köremiz, bilemiz, ögrenemiz. Ve bundan da bu esnas pek meraqlı keçe, bir-birimizni tanıp-bilip, bir de bir yañı şeyler çıqarmağa tırışamız. O qadar meraqlı, biz de qoşulsaq olurmı? Evet, hoş keldiñiz. Asılda bu proyektimiznıñ printsipi açıq olması. Yani biz eñ birinci künlerden böyle tüşündik, ğaye güzel, amma o kimseniñ şahsiy ğaye degil, o halq içün bir ğaye, onıñ içün er kes istegen kelsin, buyursın. Biz ilân berdik. Er kes istegen işte keldi buyurdı. Bizni de yazıñız aysa. Evet, evet. Soñra işte o toplaşuvda bir birini birinci sefer körgen insanlar da bar edi. Tek internette yazıştılar, ne vaqıt dep keleyim. Soñ keldiler, epimiz işbirlike buyurdıq. Ya mına yañı qoşulğan hadimler, azalarıñız, olar çoqusı nasıl ğayelernen kele? Neni körmege isteyler siziñ qave tüviñizde? Biz insannıñ istidadlarını ve muratlarını yerine ketirmek, çare vermek tırışamız. Onıñ içün er kes kendiniñ talantların, aveslerin yerine ketirmesine tüşüne, em de halq içün fayda ketirmek tüşüne. Yani bu eki şey bir araya ketirmek areket etemiz. Demek, Bağışlarsıñ. Yani siziñ QAVE TV telekanalınızda, demek, böyle bir nasıl mevzularda qonuşasız eñ çoq? Bir de bir rubrikalar barmı? Öyle şeyler barmı? Bizim
çeşit türü bölüklerimiz bar. Biz başlanğıç olaraq üç bölük sayladıq. Bu qırımtatar tiliniñ videodersleri şimdi azırlanmaqta. Bu edebiyat oquvları. tarih lektsiyaları, em de Qırım camileri aqqında bir sıra süjetler azırlanmasını tüşünemiz. Ondan ğayrı, ileride, yani taqımız daa keñleşken soñ, biz daa ziyade bir şey yapmaq isteyik. Misal olaraq, mına, Lâle telekanalda er bir programmağa ayrı bir alıp barıcı ya Siziñ telekanalıñızda, yani er bir bölük içün ayrı bir, Alıp barıcısı barmı ya da epiñiz öyle bir Böyle qay qaide iş işletilemi? Onda ica Çalışasız.
icadiy taqımlar bar, çeşit türlü bö bölükler. Kimerde bar öyle insanlar ki, er bir bölükke iş bölükte Oy iştirak öz ete, iş ya. iseni qoşalar, ya? Ve şimdi bizim derecemizde biz daa böyle yetmedik ay ayrı bir alıp barıcılarğa. Biz bir qaç adam olıp, onı net meydana ketiremiz. Añlaşıldı.
Niyare hanım, sizni nasıl seyretmek mümkün? Qave TVni deyim.
Sizni şimdi seyreteler.
İyi. Aslında menim öz funksiyalarım da bar kanalda. Şunıñ içün men Şimdi soñki vaqıtlarda kadrnıñ artında qalam, çünki bazıda eki kamera kerek ola, ve men, işte, bizim operator dostumız rica ete yardım etmege, şunıñ içün öyle de ola. Ve bazıda materiallarnı azırlamaq, meselâ, edebiy oquvlar içün edebiyatnen bağlı malümatlarnı toplamaq, azırlamaq, ve ondan da ğayrı, Kadrğa da tüşemiz işte bazı da. Anladım, ebet, er kes meşur olmağa istey. Amma bugün siz meşursınız. Özleriñiz bilgeniz kibi, şu media işi kadrdan dış da daa ziyade iş ola. E, daa ziyade, doğru aytasıñız. Rejissörlarımız, operatorımız bizden daa da çoq çalışa desem yañlışmam. Ebet, doğrudır. Lâkin şimdi bütün aletler aqqında tüşünem, fotoapparat, kamera, mikrofon, bu ucuz degil. Nerden tapasız? Şimdi biz başlanğıç olaraq dostlarımızğa ricada bulunamız. Millet içün. Demek, olar sizge yardım etmeli. Keliniz, böyle-böyle fikrimiz bar, o künü bizge yardım kerek olacaq, keliniz, buyurıñız. O toylarnı, tükünlerni çıqartqan operatorlar, televideniyede çalışqan yaşlar, işte, er kes can-köñülnen bize yardım ete. Amma ileride bir faal derecede, effektiv derecede onı meydana ketirmek içün bir daimiy sürette olması içün, ebet, önemeler gerek olur, çeşit türlü donandıqlar.
Onı köz ögünde tutamız. Amma şimdi dostlar yardım ete. Men bilesem, er bir şeyni,
Çoq para olmasa bile, çeşit türlü paalı donatıf olmasa bile yapmaq mümkün. Demek, birlik olsa,
quvet olur. İstek, istek birinciden, men böyle tüşünem. Demek, siziñ dostlarıñız vaqıtnı iç de tüşünmeyler, siziñ içün ayıralar yani. Çünki bugün er kes para qazanmağa tırışsa bile, göñül içün bir şey yapmağa da tırışalar, öylemi? Añladım. Ya, mına, bilem, planlar bar. Şimdi siz mına böyle derecedesiñiz, amma, ebet, siziñ perspektivalarıñız da bardır, maqsadlarıñız. Eñ büyük perspektivañız ne? Bu proyektni nasıl derecege yükseltmege isteysiñiz? Yani ileride ne yapacaq olasıñız? Biz ileride aveskâr, icatkâr yaşlar içün bir platforma, bu QV TV esasında bir platforma yapma isteymiz. Er kes oğraşsın, buyursın ve dünyanıñ çeşit türlü taraflarda medeniyetimizge meraq etken yaşlarımızın bir usulı olsun medeniyetimizge sarılmaq. Birinciden ve ekinciden bir strategik bir missiyamız bar. biz da yapamız çeşit türlü video rolikler, medeniyetimizge bağlı. İşte bu roliklerniñ medeniyetimizin çeşit türlü taraflarını añlatqan bir kitaphanesi olsun dep. Maşallah. Yani adetlerimiz aqqında, yoqsam tarihimiz aqqında bir şeyler haber almaq biri istese, bizge buyursın, böyle bir planımız bar. Añlaşıldı, maşallah.
Elinizge sağlıq. Allah bütün yollarınıznı açsın ve bütün bu isteklerinizne
amelge keçirsin.
Çoq sağ oluñız. Ve şimdi son olaraq mümkün olsa Asan bey sizni nasıl seyrete bilemiz bizim seyircilerimizge hatırlasanız. Bizim saytımız bar qare nokta TV. Demek böyleliknen. Qıymetli dostlar siz de seyrete bilesiñiz. Ve bilge ala bilesiñ. Çoq sağ olunız.
Alla qolay ketirsin sizge. Sayğılı dostlar, çoq sağ olunız. Sayğılı dostlar, biz ise programmamıznı devam etemiz. Nevbette bir şaqalı rolikni diqqatınızğa celp etmege isteymiz. Demek, fastfuslarnı aşamañız, çünki belki kelecekte böyle bir derecede ola bilesiñiz. Seyir etemiz.